Tana malee ta biraa nan kadhattu je'eeni jechuudha. Tanan harkattu akkami akkana jechuun taatiyu. Awa gayra zaalika jechuun tana malee ta biraa nan kadhattu je'e jechuudha. Maaliif jennaan tan harkadhuu te'aa ta biraa hoo duba taafte jechumma. Yookiin tanan harkattu tana malee ta biraa hoo mee maal qabda muraada kee jeeni. فقلت هو ذاك Fakultu jechuun nin jeeni hoo jechuun shariikuma kee ta'uu saniitu.

fedhii lubbuu teetii hirkachuu irratti naa gargaari
sujuuda heddummeessuudhaan naa gargaari jechuudha amma maal jechuuf deemaree sal jechuun kadhadhu jee kadhadhuma jee malee ergamaan na kadhadhu jenneen jechuudha yomma kadhadhu taates si kadhachuu na gaafadhu kaaboo kana calinjiini jechuuf deeme jechumma inni kaadima ergamaa rabbii waan ta'eef jecha kaadi ergamaan bakka kana irratti qalbii isaa tolchuudha jecha mee saljiin kadhadhu maal jee duuba ree inni asaaluka siin kadhadha muraafaqataka shariika kee ta'uu sannaa kadhachuudhaan si gaafadhaa jeeni jechuudha ergamaan duuba maal jeen awa gayra zaalika kana malee wata biraa on kadhattu jeeni jechuudha kanan hirkattaa waan biraa hoo qabdaa dhimma biraa jee maal jee duuba huwa zaaka jechuun sanumaatiitu zaaka jechuun barbaadamaa kiyya sanumaatiitu hawwii tiyya sanumaa fedhii tiyya jeen jechuudha eega kas taate faa inni naa gargaare bikasrati sujuud jechuun salaata sunnaa heddummeeysuudhaan jechumma gaa sujuuda bichaa kophaa kitti heddummeeysan hin jiru jechumma

Rawaatiba, Sunnaa fardii jala deemtu jechuudha. Rawaatibaa jedhamee beekama yookiin sunnaa mu'akkadaa jedhaniin jechuudha amma. Sunnaa mu'akkadaa sunnaa yeroo takkallee fardii jalaan hafne jechuuf deema jechuudha. Amma magriibaan duraa fi ishaa'iidhaan dura hin dubbanne jechuudha. Akkasuma maatis asriidhaan duraas hin dubbanne jechuudha. Subii boodaas hin dubbanne, subii booda silaa hin dhoorkamaa beekkamaadha. Asrii boodaas hin dubbanne, asrii booda sunnummaanuu dhoorkamaadha. Kuni beekkama. Wanni hafte eeysaa hafe duuba? Ee maghribaan duraa fi ishaa'iidhaan duraatiitu hafe jechuudha. Meemma kuni meeqanuu hime rakaata kudhannuu hime kuni walumaa galattuu maal jaama? Rawaatibaa jaamee beekkama jechuudha. Rawaatib jechuun

Rakaata lama gabaabduu malee. Gabaabina keessaa ayyu Aishaan maal jette dhiiroo ergamaan alayhi salaatu wassalaami faatiumaa'u qara'ee hanqaanan juu takka jechuudha. Ee qara'ee jira maalirraa beeyna hadiisa Abdallah Abbaas gana dhufaa rakaata jalqabaa keessatti qul yaayyu alkaafiruuna eega faatihaati. Rakaata lammaffaa keessatti qul wallahu eega faatihaati qara'a jechuudha.

walirra hoggaa keenya maal ta rakaata kudha lama ta'u deema jechuudha reefuun tan abdallah umar rakaata kudhan jee amma gara galtee ayyo aishaan rakaata afurtufi zuuriidhaan duratti hin dhiisuu jette jechuudha amma saniifuu kanarra geechi rakaata lamatti daateetiini meeqata waliin rakaata kudha lama jechuudha rawaatibaan edaanuu sunnaa yeroo hunda fardii jala deemtu gara duraatii fi duubaatiinis ta'ee

Ta'aahudan jechuun toltowachuudhatti jabaan taan ergamaan jechuudha. Ta'aahudan minu jechuun toltowatuu isaa keessatti jabaan taanee ergamaa maalirra? Alaa rakaateen jechuun qixa rakaata lamaan
rakaata lamaan fajrii irratti ifatu san sunnaa biraa irratti ergamaan hin xiifatu jette jechuudha.

Subii dura salaatamtu sunnaa fajrii irratti tiifatu sunnaa biraa irratti inumaa hin tiifatu jechuudha. Sunnaan ergamaan akkaan jabeessu sunnaa subiidhaan duraa rakaata lamaan fajrii kajaamu san san akkaan jabeessaa jechuun deemte jechuudha. Hin dhiisu jechuudha. Kaawwan gidee mijaa'inni dhiisaa jechuu kennite magaa.

Rakaatee gizee jette immoo bootaa nuti jedhu bootaa rabbiidhaati. Ati immoo bootaa nasbii fi jarrii goote jechuudha. Rakaataa alfajri jechuun rakaata lamaan subiidhaatiitu.
Addunyaa fi waan addunyaa keessa jiru irra caala. Kunoo saniifuu ergamaa yeroo baay'ee sunnaa subiidhaa san akkaan jabeessa jechuudha. Rakaataa alfajri jechuun rakaata lamaan

saniifuu rakaata kudha lamaan lakkaawe jechumma tirmiiziin hadiisa isaa keeysatti ummu abiibaa irraa odeeyseetuma ummu abiibaan ifumaafuu lakkooysee fixxe jechuudha amma duuba hadiisa abdallaa umariin bakkitti wal dhaban bakkatami kun imma abdallaa umar ammoo maaliin baradhe jee rakaata kudhaniin ergamaa rabbii jalaa qabadhee jee jechuudha

duuba reemma inni kuni sunnaa zuuriidhaa rakaata afur gara jalqabaatiin sunnaa zuurii rakaata afur gara boodaatiin yoo godhe ibidda irratti rabbiin haraam godha jechuun ibidda keessatti abadin ta'u jechuudha malee matumaanuu ibiddan seenu jechuudha miti janga.

sadiif rabbi raamataa godhu jee kunis ammatti hidhee jechumoo duuba rakaata afur zuuriin duratti duraanuu dubbannee jirra jechuudha hanqammaatti sunnaa fardii jala deemtu meeqa dubbanne rakaata kudha afur dubbanne jechuudha
akkana jiigaare ayyee arbaan jechuun rakaata afur irratti nama tiifate qabla asri jechuun asriidhaan duratti jechuudha rakaata afur ammaa sinneetti idaane irratti deega

Liman shaa'a jechuun nama fedheefi jee jechuudha. Silaa salluu jee waan utu taate dirqama ta'uu kenna. Gara galee liman shaa'a je farakaa sadaffaadhaattiya. Nama fedheefi je maqribaan duratti sunnaa salaataa je. Hanqa salaannumma nutti hin himne asitti jechuudha. Karaahiyata jechuun jibbuudhaaf jecha ergamaan akkana jee. ayyattakhidaan naasu namni isii godhachuu jibbuudha jecha sunnatan aadaa godhachuu jibbuudha jecha jechuudha sunnataniin asii kun aadaa jechuudha malee sunnaa sujuuda fardiidhaa jiru sanii miti jechuudha saniifuu sunnatan jechuun aadaa godhachuu jibbuudha jecha yeroo hundan hojjetamtuu jechuuf deemama yeroo takka takka hojjetan malee magriibii yeroon isaa waan gabaabduu taateef

sunnaan magribaa karaa hundaanuu dhufee jira jechumma gaa karaa sila adiini sabatuun karaa meeqamee karaa sadii jechumma karaan sadee takka ajaja ergamaatiin dhufuu yookiin hojii ergamaa ta'ee nutti himamuu yookiin immoo namni biratti hojjatee taqriira tajaamtu sanii ergamaan irratti dhiisuu jechumma amma asitti lachuu lama dubbatee taqriiraatii to'afemee deemimmaatiitiyaa

Saniifuu imma bakki itti fataan alaamaa jazmii taatu afaan keessayyuu taate malee inumaa hin jirtu afaan arabaa keessa. Ayyee wali muslimin aani ibn Abbaasin ja'a. Keessatti immoo ana hin jedhu. Eh? Maaliif? Kee maal jee? Ibn Abbaas irraa ja'a kiyyaa. An anas hin jaake. Kee hoo maal jaa? Ibn Abbaas hin ja'a. An ibni abbaas hin jaa. Dheeraan tokko hin jiru dheeraa tokko. izzaddiinni rafe hoo ka'e maal jedha wali muslimin an anasin jaami leeytan kophaa baate hoo haadaa shaazun hadiisa anas ta'uun beekaanummaan hoo deemu kana wali muslimin jechuun muslimni jiraan anasin jechuun anas irraa odeeyse

Kanaan maal jennaan taqriira jechuun ergamaan nama tokko ka waan tokko hojjetu arkee irratti suunis hadiisaa karaan sun wanni sun karaa godhamuun sirriidha jaan jechuudha. Amma sunnaan maqribaan duraa karaa cufaanuu sabatee jira. Anas ibnu Maalik ammoo ergamaa rabbii isaatti ajaje san hin dhageenye akkasuma maatis ergamaa rabbii isaa hojjete saniis hin garre jechuun inni namuu hooma arkee Abdallaan Mughaffal ammoo ergamaa Rabbii isaa ajaje dhaga'ee garagalii kun eenyu ka jidduu tanaa kun harakaata lama isaa salaatuun harkee jiru. Ibnu Ibbaan ergamaa Rabbiitu wajjin jiru ree. Riwaayaa Ibnu Ibbaan ta'ee hadiisa eenyuti hadiisa Abdallaa Mughaffal jechuudha. Abdallaa Mugaffal lachuutu arkee jire achumma. Ajaja ergamaa Rabbiitiis dhagee akkasuma ergamaa Rabbii rakaa salamaa isaa salaatu arkee jira jechuudha. Anas ammoo takriiraan sabate jaa sunnaa magribaa ha jalqabaa sun karaa sadeeniinuu sabattee jirti jechuudha adeemiga. Kanaa waliin meeqa ammoo walii galatti? Eh? Diidama guunne jechumma. Sunnuma fardiidhaa wajjin deemtu diidama guunne. Ishaa'iin dura oduuba ishaa'iin dura hadiisni sunnaani salaatan jiru zaahiraa dirree baasee ka dubbatu inumaa hin jiru jechuudha nawawiin ammoo maal itti fidate beeyna kulli azaaneyni salaatun je jidduu azaanaa iqaamaa hundatti salaataa jiraa je hadiisa san qabannee ishaa'iin duraa sunnaa rakaata lama salaatuu ni dandeenyaa ja'a jechuun magaa nawawiin riyaada keessa kan ja'a Lamaan salfiti irra kaa'e walumaa galattuu meeqa? Diidamii fi lama jechuun magaa. Fardiin oomee rakaata meeqa maatiif? Fardiin rakaata kudha torba rakaata kudha torba fuudhi diidamii lama irra kaa'e waliin meeqa? Soddomii fi sagal jechuudha. Amma guruubi shanti kun salaatu kam jedhe jennatu.
Salaanni eegaa aduun gad seente booda salaatan maali? Magriba. Saniifuu sunnaa magribaa baana jechuudha. Liman shaa nama fedheefii jenne san. Sunnaa ta'uu nu garsiisa amma suni. Fardiidhaa miti sunnaadhaa jechuun nu garsiisa. Walumaa galatti halkanii guyyaa keessan maal hojjetan jechuudha. Rakaata kudha tokko maasis sunnaa halkanii witiriifi diirrakaa irra rakaata kudha tokko. Shantamimi. Kuunoo kamsiina walumaanuu shantam guutte jechuudha. Ayya deemi. Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Tayyaa masgidaa jechuun wanni barbaanne yeroo masgida seente inuma salaatee jechuun feetu fardii salaattaa Heetu sunnaa salaataa kanumaa cufa kun. Masjiidni kabajaan masjiidaa maali jechuu? Masjiidni salaataa waan jaarameef jecha akkana seentee gadi hin taa'in jechumaaf deemna nuti imma. Kaniifuu tayyaa masjiidaa jaanii kophatti wanni hojjetamu hin jirtu. Yoo feete maati feetee seentee zuurii salaattuu feetee seentee sunnaa zuurii salaattuu sanumaa tayyaa tayyaa sanumaa waliin cufa malee kophatti odoo hin ta'in.

meeqam kan amma diigama inni rawaatibaan jenne nuti sunnaa mu'akkadaa jaamteetum lakkaa'amu jirti malee rawaatibaan jara kudha lamaan qofaa rawaatibaa san ergamaan sunna biyyaa fi imaltuudhattis hin dhiisu ture jechuu ergamaan walumaa galattu meeqa goone salaata fardiitii fi sunnaa walitti deebifnee

Isi aslii kitaabaa taate san dhiiroo dubbisee hanqaan hin jiru takka jechuudha. متفق عليه Amma ayyu Aishaan maal godhuu deemtimma? Faatiyaa qara'uu ergamaa rabbiitii fi qara'uu dhaquu nu shakkisiisu nu shakkisiifte akkasiittimma. Amma maal jechuu deemti hoongaan ga'uu jechu gabaabsuu keessa ergamaan hanqaan dhiiroo sunnuma sanuu sunnaa san keessi faatiyaa qara'ee hanqaan hanjuu takka gabaabsaa jette jechuudha.

Izaa sallaa jechuun hoggaa salaatee fixate rakaata lamaan fajri sunnaa san eega salaate booda kagachiisu ta'e ittaja'an ni ciisa alaa shiqqi leeyman jechuun cinaachasaa ka mirgaa irratti gachiisa jechuun magaa ergamaan waan ciisuuf ammoo allahu alam rabbumaa beekagaa waan ciisuuf nan gaafatin kuni ta'abbuda jiini dhaabbataa bulaafis hin ta'u maatiisi

Reefu immoo hujii ergamaa rabbiitu himame har'a dhufeeti ergamaan ajajee kunootti nu ajaje jedhan amma saniifuu ajajni kun dhiiroo dirqama kenna moo sunnummaa kenna ajajni yoonii fi taarifni jiraate malee dirqama kennaa jechuudha taarifa duuba deemaa sirraa eeysa harkanna kan amma gachiisuun sun akka sunnaa ta'e beekamaadha silaa dirqamaa miti jechuudha amriin amrii irshaadaati jedhan maalirraa beeknee mimma warra usuulaa biratti waan takka yeroo kaatee itti ajajuun arkamte akkuma siidhaa ka duraanii san irra deeffamte jechuudha rafuun dirqama rafuun waajibaa miti jechumma ergamaan amma ka'ee waan kanatti ajajuun rafuun dirqama dirqama ta'aa jechuuf hin deemu jechuudha duraanuu hirriibni mubaaha jechuun waan halaal takka isuma halaal san maatii ergamaan dhufeetti ajaje jechuudha

Amma maal jechuuf deema witrii rakaa tokkoon hojjechuun ni jiraa jechuu kenna jechuudha. Kaniifuu salaata halkanii gara dhumaatti qarii godhuu qabna malee cimdii godhuun hin barbaachisu jedhan amma. متفق عليه Hadiisa Bukaarii fi Muslimiitiitu qaba. Amma asirratti ergamaan maal jee? Salaatullee limatnaa matnaa jee. Salaanni halkanii lama lamaan hojjetamtii malee bakka itti dhaabbatu hin himne jechuudha. Wanni dubbate qofti immoo hoggaa subiitu naggayaa sodaate raka'aa takkaan haa salaata halkan salaataa bule san qarii godhuuyi jechuu qofa hime jechuudha. Abaduu kuni jecha ergamaati hujii isaaniirraa ergamaa rakaata kudha tokko ol hin idaanee jechuu teeysa ayyoo Aishaan. Mee ciggayyaanii haasofnaa deemimma.

Gizee gariin maatii taraawiyaatiin jaaniin gizee gariin maatii witiriin jaaniin maal jechu mee gizee akkam taajjuda jaamaa gizee akkam taraawiya jaamaa gizee akkam salaatulleelii jaamame isaan kana keessaa kamtu jeneraaliidha salaatulleelii jechuun salaata halkan keessa hojjetamu jechuu walumaa galattu jechuudha kun imma maqaa walii galaati taajjuda jechuun ammoo salaatun baadannoo mijaan Tahajjuda jechuun maali? Hirriiba jechuudha. Salaata eega raftee kaatee salaatu jechuudha. Saniifumma tahajjuda jechuun eega rafnee kaanee salaannaan salaanni sun salaata tahajjudaa jaamti jechuudha. Halkan keessa salaannaan ammoo salaatul leeyli jaama. Taraawiya jechuun ammoo jidduutti haara baafachaa salaannaan taraawiya jaamee moggaafama jechuudha. Saniifuu kun immoo waa gizee ramadaanaa qofaa miti jechuudha taraawiini.

haara baafataa jechuun sunnaa rakaan lama salaatee jiddu teeyseeti gachiiftee faa ol kaatee maatii salaata kana laalummaa jama taraawiiha maakuuzu minal istiraaha jechuuma taraawiih jechuun haara galbii jechu duraanuu.

namni sadiin hojjechuu jaalate falyafalaa hojjetu sadiinis ni dandaya
namni takkaan hojjechuu jaalate falyafaal jechuun haa hojjetu jechuudha sananni hadiisa kana akka miree
hadiisa jaraa faraniitiitu odeesse tirmidii waan hin ta'in

Duuba hoo maal jennaan ree? Amma dhugaa nuti witiriin rakaata sadiini dalagamuu ka dandeeytu, rakaata shaniinis hojjatamuu ka dandeeytu, rakaa takkaanis akka hojjatamuu dandeeytu nutti himee jira jechuudha. Amma sunnaa halkan salaataa dhufe san rakaa shanii witrii godhuu ni dandayaa jechuuf deema. Rakaa sadiinis qar godhuu ni dandayaa jechuuf deema. Rakaa takkaanis qar godhuu ni dandayaa jechuuf deema jechuudha. Rakaat takkaan ammoo ka witrii hojjachuu danda'u reefu dubbannee jirra. Salaata halkanii ka salaataa dhufte san keessa san oodi deebisuudhaan maal godhuu qabda? Rakaat takka boodarra fiduudhaan ood goota. Yooniif subiitu naggayaa sodaattee jenne jechuudha. Kaniifuu hadiisni mawquufallee ta'uu hukumiin isaa bakka jirti si himmeemma.

dirqamaa mitii jechuu nuuf hime jechuun maaliyyuu nabi taaribiyaa. Hadiisa Nasaa'iyaa odeeyse akkasuma Tirmiiziinis ni odeeyse. Waasanahu Tirmiiziin hadiisa kanaan bareedaadha jee.
Haakimiin ni odeeyse wasaa'u jechuun haakiminumaa qulqulluu godhe jechuudha. Haaya mee deemi qulqulluu sun witiriin sunnaa akka taate nu hime jechuun maati nu mawquufallee ta'uu.

Kana hoo maal godhan duubaree? Witiriin isin irratti dirqama ta'uu odoo hin jiin ergamaan jamaan walit dhuftanii salaatuun kun isin irra dirqama ta'uu sodaadheetiin dhiisee jaan akkana jaanii himan jechuun mayisaayyaa saniifuu nuti imma janaraalii walumaa galatti salaanni fardiidhaa salaata shanan malee kan jirree

manattiis ergamaa rabbiitii wajjin namoota baay'ee salaatee mee tokko eenyu abdallaa abbaasii ergamaa rabbiitii wajjin salaatee jira abdallaa masuudilleen ergamaa rabbiitii wajjin salaatee maal je ergamaa rakaa duraa keeysatti baqaraa qaree je eegana ammaatii suuratu nisaa qaree je aala imraan itti aanse je biiroo jalaa gad taa'uu jean kaan ayyaadoo takka na godhe jee jechuudha saniifuu maal jechuudha amma sunnaa halkanii salaatul jamaa salaatuun dhufee jira jechuudha umar ibnu khaxaab duuba ubayy ibnu ka'ab imaama godhee ummata ramadaana keessa jechuudha ummata irra wali qabee duuba dhaabbatee maal jee niimatil bidaatu haadii jee isiin amma eegalletu waa toltee jee jechuudha Bida'aa jechuun bid'aa shari'aa keessa dhoorkamte san odoo hin ta'in bida'aa jechuun waan takka tamma eegalle bareedduu jechumaaf jee malee kun imma shari'aa keessa hin jirtu jechuudhaaf hin jenne jechuudha. Ergamaa wajjin amma galgala homoo kana salaataniiti galgala sadaffaa ergamaan gabba'uu dide jechuudha. Waan gabba'uu dideefis hime. Agoo waliin dhuftanii salaatuu kun isin irra dirqama ta'a jechuu sodaadheetiin.

Jaraa Arabootaatiitu gaala diddiimaa akkaan jaalata jedhan. Isaatiitu immoo gatii guddoo baasa jechuudha. Saniifuu gaala diddiimaa ja'a jechuudha. Har'allee gaalli diimaan biyyoota Arabaatti kan miliyoona bitamuutu jira jedhan. Makiinaarra isaatiitu irra qaaliidha jechuun magaa.

ragaa godhachuudhaaf hin tolan walaa yuqaawimaani laadiya sayyata hadiisota biraa qulqulluu dura dhaabbatuu hin danda'an allatii tadullu alaa nan witra sunnatun waleeysa biwaajibiyya witriin sunnaadha malee waajibaa miti hadiisa juu dura dhaabbachuun dandayan kii walumaa galattuu

rakaata kudha tokkorra ni ta'u hadiisa abdallah abbaa odeesse hadiisa bukaarii keessatti ergamaan rakaata kudha sadi salaate kajuu jira jechuudha sunnaa fajriitis dubbateetuma sunnaa fajriitiin alatti rakaata kudha sadi jechuun magaa saniifuu irra guddaa yeroo isaa baanti malee isummaanuu takkumaatuun idaane jechuudhaaf hin jenne jechuun kudha sadi godhuun dhufee jiraa jechuudhaaf deemnan magaa.

Walitti dhaabdee rakaata shan walitti dhaabdee salaatuun inni danda'ama kun. Rakaa sadi qofa walitti dhaabdee salaattee karraa boodaa kee tajuuda taa'uunis ni jira jechuudha. Duuba hoggaa akkas taate marakaa sadi walitti dhaabdee salaannaan laa tushabbihuu salaatakum bisalaatil magribi hadiisa juu jira. Salaata keessan salaata magribaatti fakkeessinaa kajuu. Maal jechuun jidduu tajuuda teessee jechuun moo.

ija tiyya lamaaniin rafa malee qalbiin hin raftu jechuun masaniifuu irri wuduuyni eessarra irraa qalbitti rarraa jechuudha. Ifirraanfadhee wanni biraa takkallee narraan baatu jechuuf deema. Duuba ergamaan eegaa qalbiin hin rafne ta'e ijaatiitu rafe malee qalbiin hin rafne eega ta'e guyyaa lama moo sadii subiin dabree jira jechuudha. Guyyaa lama dabre dhugaa. karaa deemanii odoo deemu jiranuu gad ta'anii bilaaliin nu kaafta jaaniini bilaal isaa isiniin kaasa jee akkuma akkana gaalatti irra hirkatee kana jeetti cumaan hirriba kuteeniniis aduma ol kaateetiitu oowwaa duutiitu nu dammaysee jaan lafaa kaaniitichi booda bootaa sanirraa eekanii bakka biraa dhaqanii kasi salaatanii jee jechuu hadiisa bukaarii keessatti jechuudha duuba eega kan taate ergamaan Ha qalbiin hin rafne yoo ta'e maaliif sun subiin duraa dabre yoo jette subiin ijaan harkama jechuudha fajriin ba'uudhaa fi ba'uu dhabuu wanni beekamtuun ijaani malee qalbiidhaan hin beekamu jechuudha saniifi sun duuba ijji rafuu dhabuun ijji rafuun qalbiin rafuu dhabuun ergamaa qofa moo ergamtoota biraa hookkamitiidhoo jennaan kan ammaasii sadiisa biraa jira jechuudha aanbiyoonni hundinuu ija isaaniitiitu rafa malee qalbiin hin raftu jechuudha. Saniifuu ma hirriibni isaanii hirriiba ijaati malee hirriiba qalbiidhaatii miti jechuu deema jechuun magaa. Ergama maal jechuu deemna dhimma walumaa galattu ergama hirriibni isaanii wudu'an balleessu jechuudha. Ati immoo ka ergamaatiin taa'aniiti hirriibni kiyya wudu'an balleessu jettee Eh. Dachii balleessee lafa haatee salaatiin. Maayet. Salaatee miti. Ergamaan moo. Yeroon isiin akkana jetteen bar. Yusallii arbaan jette bar isiinuu. Rakaata afur salaata jidduu tana rafa jechuu bar. Eegana gara galtee summa yusallii arbaan jette ammaas. Gara galee ammaas rakaata afur salaata hirriibaa ka'ee jechuudha. Witriin goone hamma dura.

Salaanni halkanii lama lamaan hojjetamti jee jechuudha. Lama lamaan hojjetamtee eeysatti ka dhaabbattu nuuf hin himne. Hujii ergamaa rabbii tanaatiitu nuu fassara jennaa jee gariin. Hujii laqad kaana lakum fi rasuulillaahi uswatun hasanatun liman kaana yarjullaa wal yawmal aakhira jee rabbiini. Saniifuu sunnaa halkanii jechuudha. Kudha sadii ol dabarsuun dandeenyu jee dide gariin jechuudha. Kun ammoo ulamaa'onni irra baay'ee maal jedhan lama lamaan hojjetamtii malee bakka itti dhaabbattu ni himne gara xumuraatti yoonii fi subiif irraa sodaatte rakaa tokko qofaan qar godhii rafi qar godhii subii salaatii ijee jechuun ergamaan saniifuu ati imma feetee soddomii takka salaattu diidamii sadi salaattu afurtamii sadi salaattu shantamii takka salaattus ni dandeessa jechuudha akkana malee ta'u jettee immoo uummatatti hin ka'in. shan salaatuu ni dandeenya sadi salaatuu ni dandeenya torba salaatuu ni dandeenya sagal salaatuu ni dandeenya kudha tokko salaatuu ni dandeenya oofuli hanqa hanqa dhibbaa fi takkaatti jechuudha bakka itti dhaabbattuu hin qabdu jiin hmm. oduma salaatuu wankuma salaatuu yoo walla- lama lamaan salaatee mire hanqa salaatee yoo wallaale rabbii beekaa inni takka boodarra fidu qaba Eh?

hanqa salaataa baaneetii miti jechuudha kun imma bara hadiisa lafzii jira bara salaatun leeyli masnaa masnaa jee lama lamaan hojjetamte malee bakkatti dhaabbatuun hin jechuudha an ammoo na biratti kadas juuqami hanquma ergamaan salaate san salaanna malee achi biran dabarsinu kajuusattu na biratti dhagaadhiidha ati immoo gurra sibuu qabaree kana deemuun qabdu